Oedd Salesbury yn un o fois y wlad hon, yn un o dadau hen wlad fy nhadau, ac fe adawodd ei farc ar Gymru am byth. Ond pwy oedd e'n gwmws? Wel, mae'r rhan fwyaf o bobl sydd â statws chwedlonol yn dod gyda tymid bach o ddirgelwch hefyd, A dyw Salesby ddim yn wahanol. Ni'n gwybod gafedd ei eni yn y lle yma, Llan Sanan, ond pryd? Wel, sneb yn ry siŵr. Ni'n gwybod hefyd bod o wedi mynd i astudio yn Rhydychen, ond mae dyddiadau tamed bach yn niwlog. A gallwn ni ddim sgrôlo drwy y dudalen Facebook i gael quick look a selfies cap a gown, allwn ni? A hyd yn oed taswn ni yn gallu, smo fi'n siôr y byddwn ni'n ffindo nhw, achos smo ni'n meddwl nath i raddio hyd yn oed. So, beth i ni yn gwybod amdano fe? Wel, i ddechrau, Oedd e'n wych ar ieithoedd, yn feistr arnyn nhw. Alle fe brablu mewn Cymraeg, Saesneg a Lladin a'r cwbl cyn cael brecwast. Ac oedd mwy hefyd ar iaith Roeg, Hebraeg, Almaeneg, Ffraneg, Sbeineg. Mae hwnna'n lot o eggs i frecwast. Roedd e'n meddwl fel neb arall. Nath Thomas Williams o Drefriw Alw Salesbury yn un o'r Cymru mwyaf dysgedig. A phan mae fy lan yn Rhydychen, mae e'n dysgu am ddwy iaith, Protestaniaeth a Dyneiddiaeth. Mae e'n cael gafal ar waith Erasmus ac mae hwnna'n newid popeth. Fe ddysgodd Salesbury bod y cyfieithydd ysgrythurol hwn, oedd yn dod o'r Iseldiroedd, wedi mynd nôl at y llawysgrifau gwreiddiol a dod i'r casgliad bod y Vulgate Lladin, wel, tymid bach yn simpl. Nôl yn nyddiau Salesbury, byddai offeiriad Catholig yn darllen y gwasanaethau yn Lladin. Ond ar ôl i Harri'r Wythfed fynd yn wyllt, a dachrau'i eglwys ei hunan, meudod y Lladin gan y Saesneg, ac fe aeth eglwyswyr Cymru o stryglo i drio dala lan i fod yn y niwl yn llwyr. Yn 1551, cyfieithodd Salesbury y darlleniadau o'r Beibl Of, yn cael ei defnyddio yn y llyfr gweddi i'r Gymraeg. O leiaf fel hyn, oedd pobl Cymru yn gallu gwrando ar ddarnau o'r ysgrythur yn cael eu darllen yn wythnosol yn yr eglwys a'u deall nhw. Cafodd Salesbury y Golau Gwyrdd gan Harri'r Wythfed i gyhoeddi llyfrau'n Cymraeg. Sol, Dyma ddyn mwya clyfar Cymru yn cwrdd y gwasg a graffu ac mae'r cynlyniad yn un niwfolaidd. Ac ar ôl hynny, dyma fe'n cael enw newydd, sef Tad Cyhoeddi yng Nghymru. O 1547 i 1551, mae fe'n neud saith llyfr, pedwar yn Gymraeg a tri yn Saesneg. Mae fe'n neud geiriadur hefyd. a hyd yn oed yn delyn ôl traed yr asmas ac yn cyhoeddi llyfr o ddiarhebion. Mae Salesbury'n cymryd camau mawr o ran llenyddiaeth Gymraeg, ac o ran pethau ysbrydol hefyd, ond mae'r flwyddyn 1567 yn troi mas i fod yn goron ar y cwbl, achos mae Esgob Tyddewi, Richard Davies a fe yn dod at ei gilydd. Ac mae Salesbury'n cyfieithu'r llyfr gweddi i gyd i'r Gymraeg. Yn mis Mai, mae'n cyhoeddi'r gyfrol a salmau hefyd. Mae hwn yn cael effaith anferthol ar bobl cyffredin, achos nawr mae pawb sy'n mynd i'r eglwys yn cael derbyn geiriau byr yr Ysgrythur. yn iaith eu calonnau bob wythnos o'r flwyddyn. Wedyn, pump mis yn hwyrach, mae fe'n cyhoeddi llyfr arall, A Testament Newydd, yn Gymraeg, am y tro cynta' wedi'i gyfieithu'n syth o'r iaith Roeg wreiddiol. Un garreg yw Salesbury, ond carreg sy'n llwyddo i ladd dau aderyn. Diolch i Salesbury, mae'r Cymraeg yn cael ei dywyllio gan lenyddiaeth gyfoethog. Ond hyd yn oed yn fwy gwerthfawr na hynny, mae'r Gymraeg yn cael ei dechafu yn y sgrythau a testament newydd. A falle mai William Morgan sy'n cael y clod am y cyfieithiad cyntaf o'r Beibl cyfan i'r Gymraeg yn 1588. Ond allwn ni ddim anghofio bod Morgan yn sefyll ar sgwyddau cawr ac mai enw y cawr hwnnw oedd William Salesbury.